Awle, thlirtu zawng zawng te, tun hunah hian chibai kan bu ka che u. Hei tunah hian Hnahthial District Level Task Force on Covid nineteen chungchanga inkawmhona helai kan panel zahawm tak tak te nen hian kan rawn nei dawn a ni a, thlirtu ten in lo hlawkpui leh leh pawh kha kan beisei a ni. Hei mask te kan han vuah a, tunah hian inkawm ho kan ni a, social distancing te pawh kan ti thei lo a ni. Amaherawh chu puan chhuah tur pawimawh tak tak te an nei hlawm si avangin tir thut ho hi a ngai a. Helai hi chuan mipui ten kan hrethiam thinin ka hria a, hemi himna chungchangah te pawh hian a thirtu ten in lo hriatthiamna, in mi hriatthiamna te pawh kha a bul atang hian kan ngen leh hmasa a ni. A hmasain introduction kan nei anga, ah, Thirtuten la hmel hriat thar deuh te pawh kha kan nei mai thei a, introduction atangin bul tan ta ila a tha ang e. A chhak berah hian hawi chho ta ila, Ani hi Pu Micky lal enkawl-a a ni a, SDEO Hnahthial a ni a, tin, tunah hian DEO Hnahthial Church lahin a awm mek a, hei sorkarin hma sawnna tam tak Hnahthial District-ah a rawn vawm lut mek a, chung zinga pakhat pawimawh tak DEO te a rawn dah a, a nih hi ah charge la tu a ni bawk a. Tin, Samagra Shiksha tih ah hian Hnahthial District ah Coordi ah District Project Coordinator a ni bawk a ni, Pu Micky a kan lo lawm a. Tin, a dawt leh hian hei kan hria anga Doctor Lalrengpui Ralte a ni a, a nih hi Hnahthial District Hospital ah Medical Officer a ni a. Tin, a dawt leh hi Doctor K la nun siami a ni a, District Quarantine Centre ah hian in charge a ni a, Hnahthial District Hospital atanga lo kal a ni a, kan lo lawm cheu a, a dawt leh hi Jennifer Vanlalhruai Pachuau a ni a, ni hi MCS SDC Hnahthial a ni a, DC Office ah a thawk a ni, Pi Jennifer i in zavaiin tun kan titi hona turah hian ka lo lawm cheu a, hun tha tak. Hmanga a zalen takin muk run loin hun kan hmang turah ngai ta ila a tha ang e. Tiang khan kan han ti nawk nawk anga sawi hona te kan nei dawn a, Covid nineteen chungchangah kan hria a thirtu te pawhin kan hria a, hri darh chak zia te, Aizawl dinhmun te, khawvel ram zau zawk dinhmun te pawh kan hria a. Chungah chuan engti nge Hnahtial District hi kan inbuatsaih anga tan kan lak thar leh anga kan hria tur tam tak te, Kan mithiam ten an rawn sawi leh dawn a ni tih kha kan thual nawn leh lawk a ni e. A hmasa berin ka hnaih ber hi kan sawm mai eng a, Pi Jennifer-i a ni a, ani hian ani hi kan hriat angin administration lam khawitute an ni angin Covid nineteen chungchangah hian administration inrelbawlna a an hma lak dan te mipuite thlirtu te hi min han hrilh hmasa sel a, Pi Jennifer-i, Lo Sawmila Chang e. Aw, chibai le. Umm. District Administration lamah chuan a hmasa ber han han sawi dawn chuanin keimahni Department keimahni Administration concern ah kha chuanin a natna kha eng nge taksa a tih chhiat lampang kha keimahni chuan kan va khawih tawh lo va. Keimahnina kan va khawih ber kha chu Covid ah hian mihring entina medical lampanga eng nge experience engmah nei lo pawna mihring pangai pawna kan hriatthiam tur chu Covid ah hian eng nge hlawhawm kan tih chuanin Transmission a chak tihna kha a ni. Awmzia chu awlsam te in mi pakhat atangin mi dangah a pa kal tikhanin chak takin awlsam tein a darh thei tih kha ni ta. Khata tak khanin District Administration-ah chuan eng nge kan role, eng nge kan tih tur tih kha ni ta. Khata keimahni District Administration-a kan tum ber chu Transmission Control kha, kan Transmission Containment kha kan tum ber a ni ta a ni. Chuan khata khanin hei sawrkar, State sawrkar lampang atangin, Lockdown guidelines te, unlock guidelines te, ti tam tak a lo chhuak tawh ta. Chuanin khata guideline chi hrang hrang ina a rawn tih ber chu hemi Covid vei, Covid darh tur zel ve nan hian mipui ten enge kan tih tur, enge kan tih lo tur tih kha ruahmanna ang kha a guideline khan a rawn siam ta a ni. Chuan khami ruahmanna kal zelah khanin mahni lawk October ni sawmhnih pathuma rawn chhuak chu Covid nineteen No Tolerance Fortnight tih ka ni ta. Awmzia ber chu Covid nineteen hi kan theih ang tawpin kan hua a, kan do e, tiin a ni tawp mai ta. Chuan khami a hma lakna ah kharin guideline chi hrang hrang kha a rawn chhuak leh ta a ni. A tlangpui thu han sawi ta ila a detail kha chuanin a sawi thei tawh lo ta. Chuan a tlangpui thua kan sawi tum chu mask vuah te, social distancing maintain te, Khawiah pawh kal dawn iti nan dawrah te pawh kal dawn ta ila, register neih tur, a lo kal tih apiang chhinchhiah tur, hand sanitizer hmang tur, hmuana kan awm laiin mipui awmzia chu transmission a awm transmission a chak avang khan mipui pungkhawm tual tualah te khanin a darh thei tih kha a chiang reng ta a ni. Khami mipui pungkhawm zinga a darh zel tur ve nan khanin social distancing maintain tur tih

Mipuite hian mah ani kan inven ve ngai ta ni. Pathian kan ni lo ta, mi zawng zawng kha thawi lai pawh kan hmu thei lo ta ni. Mahse, a tum ber chu miten an awmna hmunah pawh hemi Covid darh nan khanin khami guideline zawng zawng kha habit ah lo nei se, compliance kha keimahni eng nge kan system ah khan automatic in lo awm ta se tih kha a tum kha a ni ta ni. Chuan khami atan khanin.

Sorkar department hrang hrangah khan thu kan theh chhuak ta, khatah khan thirty percent an staff te khan min rawn pe ta a ni list kha, chuan khami atang khan duty detailment kan rawn siam ta, khatah khan hnahthial chhung bikah khan point pawhruk ah khan duty bikna kan siam ta a ni, chuan khatah khan duty kha keimah anmahni detail ang list a zir khanin hmun hrang hrangah khanin khami guideline kha kan zawm tha em, mipui ten an zawm tha em tih enfiah tur leh enforce tur khanin duty detailment ka rawn siam ta, chuan khami hnuah khanin a hun bik tuk kha

A ti chho leh zel ta ni kha tun a hnai mai a sorkar hmalak na chu. Awle awle. A lo awm e. Kha administration lam kengkawh tu ten an sawi duh zawng ten han sawi a. A dawt leh siamtei hnenah in doctor siamtei hnenah in kal leh tail a. Hnahthial district a quarantine centre ah khan in charge a ni a. Chutah chuan tunah hian. Khung lai eng zat nge kan neih tih ang chi te kha min han hrilh phawt sel a, kal tluang em, kan inkhung hranna te tih kha thlir tu te min han hrilh lawk la. Aw, tunah hian i Hnahthial District ah hian Quarantine lai hi mi sawmthum pakhat kan nei a, Home Quarantine ang leh Government Quarantine ang khan kan kalpui a, Home Quarantine angah khan tunah hian mi pali an awm mek a, chuan Government Quarantine Centre a khat mi pali chuan Home Quarantine zawk a khat mi sawmhnih pasarih an awm a. Chuan Hnahthel District ni lo Hnahthel khawchhung bikah hian Quarantine mek mi sawm lu kan awm a. Mi pali te kha Government Quarantine Centre kan tih a chutah chuan an awm a. Chuan a bak mi sawm pahnih te hi I home quarantine kan ti a, chuan home quarantine kan tih ah hian an va tam ve kan ti mai thei a, amaherawh chu heng ho hi a tlangpuiin company hnathawk ho hi an ni tlangpui a, i chung ho chu keini keimahni hnahthla khaw chhung bik ah hi chuan ABCI company lampang ah khan tui chang ah quarantine center an nei a, an mahni base camp kut kawk ah sawn an nei bawk a, chuan Pangzaw lampang ah sawn Infraconah sawn home quarantine center kha a awm bawk ta. Chuan keimahni sorkar quarantine centre ah hi chuan Hnahthial a hi chuan tunah hian ITC Boys and Girls Hostel ah khian quarantine centre atan kan hmang bawk ta chuan sample hi nimin lam pang ah khan kan la mek a kan la a vawiin hian test ran mek a ni a chumi result a zir chuan khami zan kha chu a la danglam leh thei ang. Aw le aw le ani tak chu a lawm awm hle mai khang ang kha in visit in monitor tha em tih lai kha kan zawt ve leh hrim hrim teng che. I quarantine center a lo lut tur te hi an rawn thlen hian i kan phone thin a enge symptoms an nei em tih te kan zawt a, harsatna an nei em symptoms an nei bai bakah khan i covid atana i kan consider ngei ngei tur anmahni lampangah an taksa hriselna lamah lungnatna an nei em, diabetes an nei em, BP sang an nei em tih te kha kan zawt a, chuan hemi covid related kher lo pawh hi harsatna nei te hi an lo awm ve thin a, entirnan a then chu I in entir zo lo haw te ni vangin han dressing lawp lawp tih ang te, ran nung lo seh palh tih ang te khan han awm a, khatiah ang a han zir zeuh zeuh tih angin an ngai ve thin. A ni tak chu. Chuanin a ni le, i ABCI a ni emaw, company vai demand tawng mawi lo ni lo ta sela, khang lo lut ang te, in report lo palh te awm thei em, in report lo duh te, in report duh lo te awm thei thil a ni em, khang te pawh kha i sawi thei chuan. Tunah hi chuan khatiang in record lo ang kha chu ih kan la tawng rih lo a, thil awm thei zawka chu kan hma lampangah khan lo kal zat tur hi a hmain min rawn hrilh lawk thin ta, amaherawhchu chu enge an chhungte an lo hruai khan an rawn report ai tam ang lo lut kha chu an awm thin a, an rawn kal tak tak khan amaherawh chu khang ho kha chu quarantine center a dah an nih dawn khan an zavaiin ih keimahniin Kan register kan ziak lut leh vek zel tho. A lawmawm hle mai, a beng var thla hle mai. Heta Doctor Areng tei lam hi han hawi leh ta ila, ani hian hemi contact tracing han inchhui zuina lampang ang chi kha i sawi duh i neih em? Min han hrilh a thlir tute. Contact tracing hi A buai thlak khawp mai a, tunah phei chuan hei Aizawlah phei chuanin a ni deuh nuai tawh mai a, mi pakhat ina midang a kai dang theih zia te, hei hemi vang tak hian Indiana china kan thiante pawhina an han sawi mark zuah tur theih te leh tin i len tam loh tur tih te, i miin a kal kual loh mawkang ang chi te, Tunah hianin contact tracing-a contact tracing-ah hianin Health Department leh Police-a te tiang khan a awm a, Aizawl lam atang a nih chuan Aizawl atangin an rawn sawi a tiang khan chhui vek a ni a, system kha a awm ve a. Amaherawhchu, eng nge contact tracing-ah hianin kan ngaih pawimawh han tih deuhah khanin

Eng, Primary low risk contact kha awm ve leh ta. Hemi ah hi chuan Covid nineteen positive te nena inhnaih tho amaherawh chu kaina chance sang lo ang chi maw inhnaih lutuk lo room khat a awm tih te khatiang kha an ni ta. Tin hetah hianin primary high risk contact ang an lo nih kha chuan tikhan Kan in quarantine tur kan ti hmak ta a ni, home isolation tur ang chi te an ti chuan ni sarih atanga ni sawmah an swab sample kha lak tur a ni ta. A lo negative palh a nih pawn i eng nge nia fimkhur taka la nung chhunzawm tura leh an hmun te hmang chhunzawm tura fuih an ni thin ta. Tichuan primary low risk contact ah chuan I sample kha lak a ngai hrih lo va, amaherawh chu mi sawm pali chhung kha an mahni hriselna in enin an inphung ve ang a, khami chhunga harsatna te an nei chuan an a hlawt in ringawt leh ang. Tichuan, secondary contact ah hi chuan direct tak a va intih hnai lo, mahse primary high risk te nena in contact ve tho si tih an che kha khang kha a lo ni leh ta, khang kha chu hetah primary high risk contact i sample a positive chauhin an sample kan la a, khang kha i thliar dan kha a awm ve a, entir nan i thingtlang thenkhatah te Aizawl atanga haw tih tawp ang chu engmah contact pawh nei lo te lo khung tawp ang te kha i a fel ber lo ve thei a, hnathawh kawngah te i an nitina an thil tih tur kha an tih theih loh nghah ve thei a ni. I khang kha Ih, a tlangpuiin contact tracing a kan tih dan a ni. A ni tak chu. A ni le, khimi District Hospital in han enkawlnaah khian outpatient ten lo awm ta a, khang in entir tura lo kal te kha siamtei pawn a sawi thei tho a, duh chuan khalai bikah khan khami Covid nineteen inkaichhawn theihna

Kan han lut chiah X dah kulh ah te an lo thu leh tlat ang chi a ni a. Tate an ang kha e thil kal dan a ni a, i kum upa lampang hi duh aiin an lo la kal tam a, i zun thlum te thisen sang nei phei hi chu a phone te hian lo rawn sak ul a kan ti mawlh mawlh chung hian a engnge an sawi dan tak a thak neuh neuh leh ka ti ang a te tul lutuk lo a lo la kal te hi duh ai chuan an la tam deuh hlek a ni hei hi Fimkhur a ngai atang a kan sawi phui lawk ang a, entir nan Covid nineteen positive te pawh tha lai angah te chuan immunity te la tha a, rei lo teah te lo negative leh theih a ni, amaherawh chu kan hriat angin kum upa lampang te, zumhlum nei leh lung natna te, khatiang natna nei kha tam tak kan awm ve tho a ni, hei kan khawtualah hian khatiang tena an lo kai kha chuanin

Khalai kha kan belh lawk duh chu a lo awm khawp mai a kha, phone hmangin kan doctor te pawh kha rawn theih reng an ni tih kha a rawn sawi zauh a, a hlu ka ti a, ahh dah engnge kum upa lam tawh te han kal ai chuan chhung tha lai zawk awm te khan kan doctor te number kan nei deuh fur a, khata rawn pawh kha an lo welcome em em a ni tih Kan han hria kha lawmawm ka ti a, kan van nei khawp mai tih kha kan sawi duh a, Pu Micky-a lam hawi ta ila, ani hi Education Department-a kan hotu pah ber a ni a, introduction-ah kan sawi tawh a, ani hian hemi Covid nineteen chungchang Education Department-ina inhmalakna te leh Bla bawh zui ngai ang chi te pawh thil awm thei a ni a, tun a kal mek ang chi te a lo kal tawh te pawh kha kha a ngawi rei ta deuh bawk a kan ti ang e, ah a duh duh kha han sawi sela zau takin kan hawn sak ang e. Nge Education Department ang hian nge tun kum hi school hi kan kal lo March tha atang khan kan la chawl char char ta.

Khami ni vang khan kan sorkar hian fimkhur leh zual nan ei hun an hmang ta tin tunah hei No Tolerance Fortnight te No Tolerance Drive tih te kan han nei ta. Hemi avang te leh khami Pastella outbreak a a nasat lutuk avang khan school kal hi kan han ti tawp leh rih ta. Tichuan November ni sawm thum thleng hi school

Tan lak a ngai tih kha chu kan hreh tho rual hian i dam hrisel phawt kha a tha Healthiest Wealth aw Healthiest Wealth an tih ang deuh khan kan hrisel hmasak loh chuan tichuan amaherawh chu Living with Covid nineteen ti a hi kan neih chhoh a hemi attitude a hi kan nei a ngai tawh a in thinhrik ringawt emaw i enge ni in en san ang chi Ringawt ang ni lo hian tunah hian Government of India hian India ram pumpuia school tinah te nih tih turin Jan Andolan for Covid nineteen Appropriate Behaviour a ti a. Appropriate Behaviour tih chu eng ni right attitude neih a kha Covid nineteen a kha a ni ta. Chumi Appropriate Behaviour pathum chu hei tunlaiah kan han publicise ve nasa a. Pakhatnaah chuanin.

Physical distancing kan ti tawh ta a, ni ching than nia. Social distancing te pawh a kan han ti a, a tir ah chuan social distancing te pawh kan ti ta. Tunah hi chuan socially a in distance ai mah pawhin physically a in distance e kha i pawimawh. Aw pawimawh ta zawk a, chuvangin a social a

uluk kha pawimawh ta, tlutsil te, hand sanitizer hman kha mi pathum a kha tunah hian Covid nineteen appropriate behaviour kan tih chu a ni ta a ni. Jan Andolan an tia Government of India in tichuan school kal kan han phal leh pawh khan hemi pathum a hi maintain tur kan ti ta a. Classroom a an thut dan te khatiang ang chu i khat. Amah chu Mizoram context bik ah chuan ta hne a Aizawl a thil thleng chauh ni mah se langin keimahni hnathia lang ah te hmun dang ah te pawh a thleng ve thei a ni. Chuvangin Aizawl a thleng kha helai ah pawh hian kan lo hlauh ve a, kan lo fimkhur ve kha a ngai avang khan general deuh in ka han kal ta. Chuvang in tunah hian November ni sawm thum thleng erawh hi chu school in a han khar leh rih ta. Hemi chhung hi chuan No Tolerance Drive tih te a ni bawk a, chumain school a zirtirtute rawn tura va kal a kawk a, ih a remchang chiah hrih lo tia kha a ni. Sawi tur chu tam a awm ang chu. Awle a rawn awm e. A beng var thlak hle mai kha zirlai naupangte nu leh pa te pawhin a kan hriat tur tha tak tak kha a awm in ka hria a. Chuan Siamtei hi kan zawt leh lawk ang a. Khung hrante enkawlna ah khan an mahni engtin an thu awih lo deuh te emaw, ang chi tlan chhuah tum emaw khang ang kha awm thei niin Doctor RMB pawh khan lo chhan theih chuan harsatna te in tawk em ang chi kha Siamte khan han sawi sela a.

Rilru lamah chuan physical distance chu kan ti anga rilru lamah chuan innghat lo ila a tih kha hei tuna covid nineteen a tia a rawn awm chho ah pawh hian kan tawn a chu quarantine center a awm te leh covid lo vei te atanga ka experience tlem ah chuan in Mal nihna kha a awm a ni. Inkhung hran nih ringawt te hi a nuam lo a ni. Chuvang chuanin an pang chang ve a, a rawn phone nasa ve thin a. A then chuan a depression ka nei dawn teh an ti a. E kan hrethiam lutuk cheu nang ni lo keini pawn kan nei alawm le kan ti a ti kha kan infuih a. Enga Indira Guarantine Centre an awm pawn i a vai pawn ni tho hnam dangte pawh

Tlem lai lak tir deuha chu mi chu tlan chhuak ai zawla kan ti ang. Em kha chu kan la tawng lo luah kan tir chik chuan a lo awm e. A ni le, LP Jennifer hi lam han hawi leh lawt ta ila a, tunah hian eng nge executive duty in tih mi poster te ka lo hmu thin a, khatiang ang kha in mah in lo monitor mai thei a, in lo visit tawng mai thei a, khang duty detailment in siam te, khang mi ho kha an duty tha em? Tih lai kha i hmuh dan.

mask vuah that tur, social distancing, maw khang chi hrang hrang te kha kan zawm tha kan ti em? In ngaihdan kha tlang takin min hrilh ka duh a ni maw? Tlang takin min hrilh loh a, medical ground a ni emaw, education, administration a ni emaw kha ka inhmuh dan kha mipuite hian hriat kan mamawhin ka hria a, kan zawm tha em? Thu kan awi em tih lai kha Pu Micky-a hen bul min tansak ta se la. Chuan sawi bel dui nei pawn education lam pangah khan a sawi bel vek thei a ni tih kha kan sawi leh lawk a nih chu. Pu Micky khan Hnahthian mipui ten thu kan awi em tih lai kha min han hrilsak se la. Thu kan awi em han tih hi chuan a harsa khawp mai a. Marawh chu near personal deuha ka hmuh dan in kan. District hemi Covid boruak hrim hrimah hian hman atangin Hnahthial District hi kan fihlim a, positive te kha kan nei lo re ang reng ah khan engemaw chenah chuan mipuiah hian inthlah dahna leh han lohna hi kan nei lutuk lo deuh hian a hriat a, kan fimkhur lo a, amaherawhchu tian duty te han awm ta, a hmuh dan chuan duty Duty post kan thlen dawn hnai teah chiah mask te chu kan han vuah ta. Phihthlo leh lawp a. Aw phihthlo leh lawp a. Tihan duty lawm loh chuanin film khurhna chang kan hre lo ta a ni. Kha kha duty kha duty vang khan covid kha eng nge ni a um bo lo a. Chuvangin kan awmna apiangah hianin mi fimkhur leh zawilet tunah phei chuan hei nge tawngkam thar a sap tawngin han sawi leh mai la, new normal life style an ti a. Kan new normal deuh new normal-a chu hemi mask hrem te, thaw khat lai deuh khan hmang deuhah hetiang covid lar hma hian tha laiah hian mask hrem kha an intihhmuh em em, fashion trend pakhat kha nia. Khatiang fashion trend te kha A bo leh tawh dawnah chuanin i khang fashion trend te pawh kha han awm leh tawh zawk che lo nin i mask hren tih te. Tin, nia kan thu kan awrh lutuk lo a, kan sawi zau leh duh duh chu hei festive season kan thleng chho dawn a, nge ni, a subject dangin kan sawi dawn nge ni, i chumi a chu.

Kan tih theia chu thuawih taka fimkhur a, mahni theuh in thunun a kha e a ni. Kan chhungte kan kai thei, kan va lenna ah khan chuvang engkim mahni kan in thunun loh chuan in, self discipline kan nei loh chuan in, police khan police duty vang ringawt te, helai executive duty kan tih vang ringawt khan covid kha um bo tlat si lo a, khami vang ringawt a khan fimkhur a, engmah mawni pawisa chawi hlo vang ringawt a fimkhur khan.

A, tuna pi Jennifer-i lo sawi ang khan kan nunah hian Betsela kha kha Covid-in min tiamsan bang lo tun an sawi zo che a, chutia ang tur chuan i kan rilru te pawh kha in buatsaih thar zel ang u kan ti ve leh hlek a nih chu. Umm.